Insellmulkom għall-ewwel episodju mis-sensiela Paġna minn Ktieb, fejn ħankun qed nistennukom tingħaqdu magħna għal ftit minuti ta' qari bil-Malti. Illum se naqralkom silta mir-rumanz ta' Antoinette Borg bl-isem ta' Fittixni. Julia, għażiża tiegħi, aħfirli. Ma missniex ġibtek hawn. Messni smajt mil-leħen fgat li beda jidwi mill-fond ta' qalbi dakinhar. Iżda sikkittu, minflok tajt widen lil-leħen sod u mqanqal ta' missierek. Ħallejtu jikkonvinċini li m'hemmx periklu. Emmint li stajna nagħmlu xi ħaġa biex id-dinja nħalluhielek aħjar milli sibniha. Emmint li d-dinja għandha bżonn nies bħalna li jagħmlu dak li l-beżżiegħa ma jagħmlux. Żbaljajt. Jiddispjaċini, għażiża binti. Jiddispjaċini li mhux se narak tikber, tiġri, taqbeż, tirkeb iż-żwiemel u titla' mas-siġar. Li mhux se narak tisfidani, temiżni, tbaqbaqni, tgħannaqni, tħabbatni u tħarbatni bil-qilla li naf li hemm tfexfex ġo fik. Id-demm jiġbed wara kollox. Għajnejk magħluqin u aktarx mhux se narhom jixgħelu tal-aħħar. Kieku kellek tiftaħhom, titbissimli bħas-soltu, taħsibha xi logħba. Imma tiftaħhomx qalbi mhux għalissa. Orqod ftit ieħor sbejħa, għax l-ebda ħolma kerha ma tista' tiżboq il-ħmar il-lejl t'hawn barra. Kemm jinbela'. Aħfirli għażiża tiegħi. Skużani, ċaqlaqtlek il-kaxxa u kważi qajjimtek. Ma rridx niddisturbak, imma dik il-mewġa ħasditni u bla ma ridt granfajt mal-kaxxa. Qed nixxaqqaq bil-kesħa issa. Inxift minn ġewwa u ma baqalix saħħa nissara ma' mewġa oħra. Dalwaqt raqqadna l-baħar pupa tiegħi. Ħanini. Minħabba l-bluha tiegħi, illejla flok qed inkantalek l-għanja tal-irqad tas-soltu, qed inkantalek il-qrara mnikkta tiegħi, bil-baħar imġewwaħ jilgħabha ta' konfessjonarju. Illejla, il-banju li poġġejtek ġo fih m'għandux tarf. U l-ilma ta' ġo fih iswed, lewn id-dlam. Din ir-ragħwa bajda hija r-riq tal-baħar irrabjat, mhux bżieżaq tas-sapun. Illejla flok qed inbennek komda u sħuna f'dirgħajja, poġġejtek ġo kaxxa kiesħa li aktarx trid tagħmilha ta' tebut. Illejla l-istorja li qed naqralek ma tispiċċax u għexu kuntenti għal dejjem. Jisni qed nara bħal dawl fuq dik in-naħa. Dik dajsa, jew qed niddelirja. Orqod, ruħi, orqod. Ħallih ibennek u jħannek il-mewġ u tiftaħx għajnejk. It-togħma ta' melħ qed tiskula minn bejn iċ-ċekċik ta' snieni u qed toħnoqli griżmejja. Ma nafx hix it-togħma tal-baħar jew it-togħma tad-dmugħ. B'id waħda l-baħar qed ibandalni ta' parsi bil-ħlewwa. Imma bl-oħra qed jiġbidni minn taħt. Ħwejġi mtaqqlin kompliċi qed ifittxu jankrawni mal-qiegħ. U issa ġej tingiż mellieħsi ma' ġismi kollu. U resqin lejja ħafna ħafna ċrieki ta' dawl u kuluri jduru u jisfnu quddiemi. Qed nibża' binti. Għajnejja qed jingħalqu u jdejja qed jintelqu. Dawk in-nokkli sbieħ. Il-melħ, il-mewġ, il-mewt. Aħfirli qalbi. ma kienx jistħoq li nkun ommok. Imma inti taf li minkejja l-bluha tiegħi nħobbok. U b'xi mod, x'imkien, għad nerġgħu nsibu 'l xulxin. Dik kienet silta minn Fittixni ta' Antoinette Borg. U fil-fatt nistennuha tingħaqad magħna. Kif inti Antoinette? All right, all right, inti tajba? Tajba, tajba, grazzi.
Tajb li ngħidu li fl-2015 Antoinette telqet mix-xogħol tagħha biex tipprova twettaq il-ħolma tagħha li tikteb tikteb ktieb u fl-2016 fil-fatt ippubblikajt Fittixni li issa huwa finalist għal premju Terra Maxka ta' din is-sena. Mela, Antoinette, il-rumanz tiegħek eh, jinseġ flimkien elementi reali u oħrajn fittizji. Għandna pereżempju postijiet reali bħal Biblioteka Nazzjonali li hija importanti fir-romanz ma' imħalta ma' postijiet fittizji bħal ħallumi għandna karattri fittizji bħal Jack u l-familja tiegħu ma' karattri reali bħal Trevor Zara u għandna wkoll avvenimenti storiċi bħal gwerra ċivili Spanjola u ovvjament avvenimenti fittizji bħal nawfraġġju pereżempju ta' Jessica u omma. X'inhi l-idea wara da kollu? Eh, kif qed tgħid inti r-rumanz jinseċ għandu taħlita ta' elementi fittizji u elementi reali. Issa, naħseb li l-iskop oriġinali kien pjuttost wieħed prattiku Per eżempju, semmejt ħallumi inti, meta mmaġinajt l-istorja, l-istorja mmaġinajtha f'ċertu setting fejn ikun hemm bajja, jkun hemm port, ikun hemm irdum u ma stajtx naħseb post hawn Malta li jaqbel allura bilfors kelli nikkrea villaġġ fittizju. Mill-banda l-oħra mbagħad il-postijiet reali naħseb li huma importanti għaliex iqarrbu lill-qarrej mal-istorja, jiġifieri l-qarrej jħossu iktar parti mill-istorja jista' jidħol iktar fiha. U kif semmejt inti pereżempju l-biblioteka u ċertu avvenimenti storiċi u karattri. Dik mill-lat prattiku, però naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar ukoll eh, il-fatt li hemm dit taħlita Jirrifletti xi ftit ukoll anki l-personalità tiegħi. Jiena bħala bħala accountant inħobb niċċekkja l-affarijiet nara li huma konsistenti, inħobb nanalizza nirriċerka nara li affarijiet jagħmlu sens, imma fl-istess ħin imbagħad inħobb nuża l-kreattività, l-immaġinazzjoni U naħseb illi dal-bilanċ taż-żewġ elementi ħarġu mingħajr ma rrid fil-ktieb, fl-istorja. Antoinette, Fittixni bħala ġeneru jaqa' taħt il-kategorija ta' young adult fiction. Taħseb li l-ewwel x'inhuma l-elementi li taħseb li jiddefinixxuh dan il-ġeneru u taħseb li huwa xi ftit patronizzanti forsi bħala terminu?
Mela, ħa nitkellem għalija meta niġi biex nikteb storja, meta jkolli storja jew tema li nixtieq nesplora, ma noqgħodx ngħid ara ħa nikteb ktieb għaż-żgħażagħ jew ħa nikteb ktieb għall-adulti. Biss inħalli l-istorja eh, tiżvolġi nara x'inhu ma l-aħjar karattri li ħajwaslu l-istorja, l-vuċijiet, is-setting. U mbagħad ikun biss meta nibda noqrob lejn pubblikazzjoni li wieħed jibda jgħid imma x'tip ta' array l-iktar li se jogħġbu dan il-ktieb. Ġifieri iktar nara bħala kwistjoni ta' marketing fuq liema xkaffa se tpoġġih il-ktieb. Issa fittix niġi kategorizzat bħala ktieb young adults. Issa int saqsejtni x'inhuma l-elementi li jagħmlu ktieb li jikkategorizzaw ktieb bħala young adult jew le, naħseb li huma l-elementi li jqarrbu l-ktieb lejn dik is-sezzjoni partikolari. Per eżempju, jekk qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, il-kotba young adults ehm, huma dawk li fihom karattri żgħażagħ li jitrattaw temi li jappellaw għaż-żgħażagħ li jkun fihom ċertu jkun miktubin b'ċertu stil, b'ċertu lingwaġġ li jappella għaż-żgħażagħ. Pereżempju, fit-Tixni, wieħed mill-narraturi prinċipali huwa eh, tfajjel tifel li għandu 12 sena u allura naħseb kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn eh, il-ktieb ġi kategorizzat bħala young adult. Sa sejtni wkoll jekk hux patronizzanti li ikun hemm kategorija speċifika għal young adults. Naħseb li l-fatt li teżisti kategorija per se mhijiex ma tinkwetanix, jiġifieri ma naħsibx li hija patronizzanti. Naħseb li tkun problema mbagħad jekk ikun l-istil kif ikun miktub il-ktieb jekk ikun patronizzanti, ma naħsibx li għandna nagħtu bl-imgħarfa mhux għaż-żgħażagħ biss għall-qarrejja kollha. jew isek qed tipprietka intu tikteb imma naħseb li l-awtur qatt m'għandu jiġġudika imma biss jinterpreta l-istorja.
Antonet, waħda mit-temi preżenti fil-ktib hija relazzjoni xkultant diffiċli u xkultant pjaċevoli bejn il-kbar u l-adolescenti. U inti taqsam ukoll eh, il-karattri jisu f'żewġ kategoriji għandna il-karattri l-ħżina bħal misbuġeja, Is-Sir Jack konna l-gwardjan, u bagħad hemm il-karattri hekk imsejħa tajbin bħal bużnannu ta' Jack, Om Jack u Jessica innifisha. Kien hemm xi għan għal dan kollu għalfejn isek samtom bejn tajbin u ħżiena biex ngħidu hekk. Kif qed tgħid inti hemm karattri daqsxejn estremi fil-ktieb hemm dawk li huma jidru koroħ ħafna u dawk li jidru sbieħ. Issa, dawk mhux jiena ddiskrivejthom hekk imma n-naraturi Pereżempju, jekk qed nitkellmu fuq Miss Buġeja li hija karattru mill-ħżiena, eh, qed jiddiskriviha hekk Jack li kellu esperjenza fil-klassi li kienet trawmatika għalih għaliex ħassu redikolat quddiem sħabu u dik l-esperjenza eh, ġelitu li Miss Buġeja jara kera u tagħmel x'tagħmel Miss Buġeja qatt mu se jiddiskriviha b'mod pożittiv. U mbagħad mill-banda l-oħra għandna l-karattri illi huma pjuttost pożittivi. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar eh, provajt nirrifletti f'dawn il-narrazzjonijiet il-natura umana x'aħna għandna ħabta meta nintaqgħu ma' nies skont l-esperjenza li konna magħhom impoġġuhom fuq keffa jew oħra tal-miżin. Mela daw il-ħżina, daw it-tajbin. Eh, dawk li huma ħżina narawhom koroħ dejjem, dawk li huma tajbin dawk huma nidolizzawhom kważi kważi. U naħseb li iż-żgħażagħ ikunu għaddejjin f'fażi f'ħajjithom fejn di eh, jagħmluha ħafna. Fl-istess waqt però ma japplikax għal karattri kollha. tal-ktieb. Per eżempju, relazzjoni li hemm bejn Jack u n-nana tiegħu mhijiex hekk. N-nana tiegħu daqqa jara kera u jgerger kontrija u mill-banda l-oħra xi kultant jgħid m'hawnx għalija n-nanna l-aqwa nanna. Jiġifieri naħseb li fl-aħħar mill-aħħar jirriflettu l-esperjenza umana.
Antoinette, hawnhekk qed naraw sensiela ta' kotba li b'xi mod jew ieħor, b'mod sottili jew le direttament jew indirett huma eh, marbutin ma' rumanz. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, ħanibda mill-kotba ta' Treverzara, l-avventuri ta' Treverzara. Dawn huma kotba li meta kont żgħira kont inħobb naqra ħafna fil-fatt dan wieħed mill-kotba tiegħi milli kelli tal-1978. Meta kont żgħir kont inħobb ħafna naqra dawn l-avventuri u xi ftit snin ilu meta tifel tiegħi ġie biex eh, jitla' fil-livell sekondarju kellu proġett tal-qari u propju għażel li jaqra xi kotba ta' Trevor Zara waqt li kienu qegħdin niduru d-dar ġitni l-kurżità hekk u qbattom u bdejt naqrom. U kien hemmhekk ġifieri li ġitni l-ispirazzjoni daħlet f'moħħi din ix-xena ta' tifel qed isib ritratt u bdejt niżvolġija fl-istorja ta' Fittixni. Eventwalment imbagħad Trevor Zara b'xorti kbira ltqajt miegħu waqt li kont qed nikteb Fittixni u ġentilment qara l-manuskritt u ħallili nota sabiħa ħafna fuq il-qoxra tal-ktieb. Issa, bħala stil, eh, fittixni huwa influenzat ħafna u spirat ħafna minn dat tip ta' avventuri, ġifri Hemm ħafna elementi, hemm in-nanna, hemm is-sajf, hemm l-avventura li b'xi mod daħlu fl-istorja ta' Fittixni bħala ispirazzjoni. Ngħaddi għal dan jew għas-Salib tal-Fidda li bħall-kotba ta' Treversar ukoll naħseb li għandu post speċjali fil-letteratura Maltija għaż-żgħażagħ u huwa relatat ħafna ma' Fittixni għaliex Jack propju isib ir-ritratt ġo dan il-ktieb u mbagħad jiddeċiedi li jaqra l-ktieb u waqt li qed jaqra l-ktieb u waqt li qed jirrakkonta l-istorja tiegħu qed iqabbel x'inhu jiġri lilu ma, ma dak li qed jiġri l-protagonist xandru ta' Salib tal-Fidda. u hemm ċertu paralleliżmu bejn iż-żewġ kotba għaddej waqt l-istorja wkoll. Per eżempju, għandek il-fatt tal-misteru tas-salib tal-fidda, misteru tal-passat. Għandek l-element ta' relazzjoni li qed tinbena bejn Xandru u Rosina. Ġifieri dak jimxu id fit eh, fil-ktieb. U hawnhekk għandna l-aħħar wieħed li huwa Rebecca ta' Daphne du Maurier, xek? Mela, Rebecca Huwa l-ktieb li għallimni kif napprezza l-letteratura. Bażikament meta kont iżgħar kont inħobb naqra kotba ta' Agatha Christie, thrillers, page turners, dawk illi ikollok storja li tkun eċitanti ħafna, illi tiżommok fuq ix-xwik u tkun trid tkompli tqalleb biex tiskopri x'ġara sal-aħħar. Mill-banda l-oħra meta għalaqt il-ktieb eh, issodisfajt il-kurżità ma ma jħallulek xejn, ġifieri m'hemmx dawk it-temi profondi li jħalluk taħseb. Mill-banda l-oħra, il-kotba tal-letteratura, tal-iskola speċjalment, kont insibhom daqsxejn tedjanti, paragrafu tittaqra għal darba darbtejn biex tifmu sew, u ma kont inwarrabhom għax kont insibhom li ma tistax tirilassa daqshekk bihom. Darba minnhom kont qed naqra thriller u fit-thriller jissemma dal-ktieb Rebecca u ġitni kurżità u ddeċidejt li nipprova naqrah. U dan huwa ktieb li nkiteb fil-tletinijiet. Imma jisek jisun kiteb illum, ġifiri, huwa ktieb li huwa miktub b'mod intelligenti ħafna. Fih temi profondi, imma fl-istess ħin huwa page turner għax iżommok fuq ix-xwiek, huwa misteru li jżommok taqra sal-aħħar u allura qed tara mela mhux bilfors il-kotba tal-letteratura jkunu tedjanti. U minn dakinhar jiġifieri bdejt naqra iżjed u napprezza iktar il-letteratura u llum ovvjament iktar naqra kotba li huma ta' dat-tip milli kotba iktar ngħidu aħna eh, popolari. Grazzi ħafna Antonetta li ġejtu. Grazzi li.
Kodba u sibil tiegħek. Grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna u ħna narakom il-ġimgħa diħla għal programm ieħor Witch in Witch fejn se niltaqgħu ma' awtu jew awtriċi oħra. Narawkom.